بە ناوی خوای گەورە میرەبان خوێندکارە بەڕێزەکان بابەتێکی تر لە بەشی پێنجەم وانەی دووەم ئەویش بریتە لە بەکارێنانی تەواوکاری لە ئابووریدا واتە تەواوکاری بەکارێنانەکانی چین لە ئابووریدا ئەلێردا CMOQ واتا نەخشەی تێچوونی پەراوێز وەکو لەوانەی یەکەمدا باسمان کرد واتا هەر کاتێک کە وشەی پەراوێز هاتبوو یاخود ئەم ئێمەی پێوە بوو ئەو واتا داتاشراوی وەرگیراوە. بۆیە کاتێک کە نەخشە بنەڕەتیەکە دەدۆزینەوە ئەوە سی ئۆف کیو دەکاتە تەواوکاری سی ئێم ئۆف کیو واتە تەواوکاری بۆ داتاشراوەکە وەردەگرین بە پێی کیو ئەڕ ئێم ئۆف کیو واتە نەخشەی داهاتی پەراوێز واتە نەخشەی داهاتی پەراوێز کاتێک کە نەخشەی داهات بە تەنها دەدۆزینەوە واتە ئەڕ ئۆف کیو ئەوە دەکاتە تەواوکاری ئەڕ ئێم ئۆف کیو دی کیو. تێبینی، ئەگەر لە سەرەتاوە وشەی پەراوێز یاخود RMOFQ یاخود CMOFQ هات، واتە ئەگەر لە پرسیارەکەدا وشەی پەراوێز یا RMOFQ یا CMOFQ هاتبوو لە پرسیارەکە ئەوا تەواوکاری بەکاردێنین. پاشان ئەگەر لە پرسیارەکەدا وتی تێچوونی نەگۆڕ. تێچوونی نەگۆڕ واتا نرخی سی پاش وەرگرتنی تەواوکاری. ئێمار وەکو پێشتر باسمان کرد کاتێ لە کاتی وەرگرتنی تەواوکاری بێ سنوور، بێ سنوور واتا ماوەی نییە، ئەوە دەڵێین زایدی سی. بەڵام ئەگەر لە پرسیارەکەدا وتی تێچوونی نەگۆڕ واتا لە شوێنی نرخی سی ئەو بڕە دەنووسین کە لە پرسیارەکەدا داوێتێ. ئێستا نموونەیەک وەردەگرین کە بریتییە لە پرسیارێکی وزاری، دوو هەزار و یازدە خوولی یەکەم، دوو هەزار و دوازدە خوولی دووەم، دوو هەزار و سیانزە ش خوولی یەکەم ئەم پرسیارە هاتووەتەوە، ئەگەر CM of Q یەکسان بێ بە سێ کیو دووجا لێدەرکردنی بیست کیو کۆی سی و شەش نێخشەی تێچوونی پەراوێز بێت بۆ کاڵایەکی دیاریکراو، ئەوا نەخشەی تێچوونی بەرهمێنانی ئەو کاڵایە بدۆزەرەوە. وەکو لێرەدا وتمان یاخود لە پرسیارەکەدا دەڵێت نەخشەی تێچوونی پەراوێز، ئەگەر نەخشەی تێچوونی پەراوێز واتە ئەم نووسینەشی نەدابوو کە CM of Q مان بینی، واتە ئەمە داتاشاوی نەخشەکەیە، بۆ دۆزینەوەی نەخشە بنەڕەتیەکە پێویستە تەواوکاری وەرگرین. لێردا دەڵێ نەخشەی تێچوونی بەرەمێنانی ئەو کاڵایە بدۆزەرەوە. نەخشەی تێچوون نەخشەی تێچوون بریتیە لە CC of Q بۆیە کە بۆ دۆزینەوەی سی ئۆف کیو پێویستە تەواوکاری بۆ ئەم نەخشەیە وەردەگرین واتە تەواوکاری سی ئێم ئۆف کیو و دی کیو ئەلێردا سی ئێم ئۆف کیو بریتیە لە چی سێ کیو دووجا لێ دەرکردنی بیست کیو کۆی سی و شەش دی کیو ئەلێردا سێ وەکو خۆی کیو توان دوو دەبێتە کیو توان سێ لەسەر سێ لێ دەرکردنی بیست وەکو خۆی کیو توانی یەک دەبێتە کیو توانی دوو لەسەر دوو کۆی سی و شەشش دەبێتە سی و شەش کیو لەبەرئەوەی تەواوکاریەکەمان بێ سنوورە ئەوە زایدی سی دەنووسین ئەلێردا سێ لەگەڵ سێ کورت دەبێتەوە دەکاتە کیو سێ جا لێدەرکردن وەکو خۆی بیست دابەشی دوو دەکاتە دە کیو تواندووش وەکو خۆی سی و شەش کیو کۆی سیش وەکو خۆی بەڵام لێ لەبەرئەوەی لێرەدا لە پرسیارەکەدا نەیوتووە تێچوونی نەگۆڕ ئەوەنەیە وەکو وتمان تێچووینە گۆڕ واتە سی پاش وەرگرتنی تەواوکاری واتە ئەگەر لە پرسیارەکەدا وتی تێچوونینە گۆڕ بریتیە لە هەر ژمارەیەک ئەوە لە شوێنی ئەم سیە ئەو ژمارەیە دەنووسین ئێستاش نمونەیەکی تر وەردەگرین کەمیش پرسیارێکی وزاریە 2012 خولی یەکەم هاتووەتەوە نەخشەی تێچوونی پەراوێز بۆ کاڵایەک بریتییە لە سی ئێم ئۆف کیو یەکسانە بە سێ کیو دووجا لێدەرکردنی شەش کیو کۆی پێنج ئەوا نەخشەی تێچوونی بەرەمێنانی ئەو کاڵایە بدۆزەرەوە ئەگەر زانیت تێچوونی نەگۆڕی بەرەمێنان بریتییە لە دە وەکو لێردا لە پرسیارەکەدا وشەی پەراوێز نەهاتووە واتە بە نووسین باسی پەراوێز نەکراوە تەناوتێتی CMOQ، CMOQ واتە داتاشراو بۆ دۆزینەوەی نرخ، نەخشە بنەڕەتیەکە پێویستە تەواوکاری بدۆزینەوە لەبەرەی داوای نەخشەی تێچوونەکە، دەڵێین نەخشەی تێچوون دەکاتە COFQ یەکسانە بە تەواوکاری CMOQ، DQ لێردا CMOQ بریتیە لە نەخشەی CQ دووجا لێدەرکردنی شەشQ کۆی پێنج، CQ دووجا لێدەرکردنی شەشQ کۆی پێنج لێردا دەنووسین، پاشان DQ، وەکو خۆی. لێردا سێ وەکو خۆی، کیوتوان دوو دەبێتە کیوتوان سێ لەسەر سێ، لێدەرکردن وەکو خۆی، شەش وەکو خۆی دەنووسین، کیوتوانی یەکە لێرە، دەبێتە کیوتوانی دوو لەسەر دوو، کۆی، پێنج وەکو خۆی، تەنها کیو بۆ زیاد دەکەین، پاشان کۆی، سی. لێردا سێ لەگەڵ سێ کورت دەبێتەوە، دەکاتە کیو سێجا، لێدەرکردن، شەش دابەشی دوو دەکاتە سێ، کیو دووجا، کۆی پێنج کیو وەکو خۆی کۆی سی ە لێرەدا لەبەرئەوەی وتویەتی تێچوونی نەگۆڕ تێچوونی نەگۆڕ نەگۆڕی بەرەمێنان بریتیە لە دە واتا لە شوێنی ئەم سی ە ژمارە دە دەنووسین نەخشەکە وەکو خۆی لە شوێنی ئەم سی ە ژمارە دە ئەنووسین چونکە لە پرسیارەکەدا وتوی تێچوونی نەگۆڕ بریتیە لە دە واتا لە شوێنی سی ژمارە دە ئەنووسین. نموونەیەکی تر دەڵێ ئەگەر ئاڕ ئێم ئۆف کیو یەکسان بێ بە سەد و بیست لێ دەرکردنی هەشت کیو نەخشەی داهاتی پەراوێز بێت بۆ کاڵایەکی دیاری کراو ئەوا نەخشەی داهات بدۆزەرەوە وەکو خۆی لە پرسیارەکەدا داوێتی دەڵێ تێبینی بکە داهات سفرە لە کیو یەکسانە بە سفر. لە کیو یەکسانە بە سفر واتا لە کۆتاییدا کە تەواوکاری وەردەگری لە شوێنی سی سفر دەنووسین ئەم پرسیارەش وزاریە دوو هەزار و سیانزە خوولی دووەم لەگەڵ دوو هەزار و چواردە خوولی یەکەم هاتووەتەوە بۆیە لەبەرەوەی نەخشەی داهاتی پێمان داوە بۆ دۆزینی نەخشە بنەڕەتیەکە داتاشراو بۆ ئەم نەخشەیە وەردەگرین بۆیە نەخشەی داهات یەکسانە بە ئاڕ ئۆف کیو یەکسانە بە تەواوکاری ئاڕ ئێم ئۆف کیو دی کیو لە شوێنی ئاڕ ئێم ئۆف کیو ئەم نەخشەیە دەنووسین سەد و بیست لێ دەرکردنی هەشت کیو دی کیو سەد و بیست کە تەواوکاری بۆ وەردەگریت دەبێتە سەد و بیست کیو لێ دەرکردنی هەشت وەکو خۆی کیو دەبێتە کیو توان دوو لەسەر دوو کۆی سی ئە لێردا سەد و بیست کیو وەکو خۆی لێ دەرکردن وەکو خۆی هەشت دابەشی دوو دەکاتە چوار کیو توان دوو وەکو خۆی کۆی سی ئە لێردا لەبەر ئەوەی لە پرسیارەکەدا وتراوە تێبینی بکە داهات دەکاتە سفر لە کیو یەکسانە بە سفر واتە سی یەکسانە بە سفر لە شوێنی سی سفر دادەنێین ئەلێن سەد و بیست کیو وەکو خۆی لێ دەرکردنی چوار کیوی دووجا وەکو خۆی ئەلێردا سفر نانوسین ئێستاش نمونەیەکی تر وەردەگرین دەڵێت نەخشەی تێچوونی پەراوێز بریتیە لە سی ئێم ئۆف کیو یەکسانە بە سێ کیو دووجا لێ دەرکردن شانزە کیو کۆی دوانزە، تێچوونی بەرەمێنانی سەد یەکە چەندە؟ چۆن بزانین بەکارهێنانی تەواوکاری لە ئابووریدا بە تەواوکاری سنووردار یاخود بە تەواوکاری بێ سنوور شیکار دەکەین؟ ئەگەر باسی تێچوونی نەگۆڕی کرد یاخود هەنێجار لە پرسیارەکەدا باسی تێچوونی نەگۆڕ ناکا ئەوە چۆن بزانین کە ئەم تەواوکاریە سنوردارە. تێبینی، ئەگەر باسی یەکەی کرد، ئەوا بە تەواوکاری سنوردار شیکار دەکرێت و ماوەی تەواوکاریەکە بەم شێوە دەبێت، سفر بۆ یەکە. واتە لێردا لەبەرئەوەی وتویەتی تێچونی بەرەمێنانی سەد یەکە چەندە، واتە ماوەی تەواوکاریەکە دەکاتە سفر بۆ سەد. ئەلێردا لەبەرئەوەی سی ئێم ئۆف کیو پێمانداوە، بۆیە دەڵێن سی کیو یەکسانە ماوەی تەواوکاریەکە لەبەرەی باسی یەکەی کردووە بە تەواوکاری سنوردار دەینوسین دەکاتە سفر بۆ سەد سی ئێم ئۆف کیو دی کیو لێردا یەکسانە بە سفر بۆ سەد وەکو خۆی لێردا سی ئێم ئۆف کیو دەکاتە سێ کیو دووجا لێدەرکردنی شانزە کیو کۆی دوانزە سێ کیو دووجا لێدەرکردنی شانزە کیو کۆی دوانزە ئەلێردا تەواوکاری وەردەگرین سێ وەکو خۆی کیو توان دوو دەبێتە کیو توان سێ لەسەر سێ یە دەرکردن وەکو خۆی شانزە وەکو خۆی کیو دەبێتە کیو توان دوو لەسەر دوو پاشان کۆی دوانزەش دەبێتە دوانزە کیو ئەلێردا ماوەی تەواوکاریەکە لە سفرەوە بۆ سەدە بەڵام ئەلێرە وەکو باسمان کرد لە تەواوکاری سنوردارە نابێت ئەلێرە سی بنوسین لەبەرەی تەواوکاریەکەمان سنوردارە پاشان سێ لەگەڵ سێ کورت دەبێتەوە دەکاتە کیو سێ جا پاشان شانزە لەگەڵ دوو کورد دەبێتەوە دەکاتە هەشت کیو دووجا کۆی دوانزە کیو وەکو خۆی ماوەی تەواوکاریەکەش لە سفرەوە بۆ سەدە ئە لێرە هەروەکو لە یاسای تەواوکاری سنووردارە باسمان کرد یەکەم جار یەکەم جار ژمارە سەد واتە ژمارەکەی سەرەوە لە ناو نەخشەکە دادەنین پاشان دەڵێن لێ دەرکردن ژمارەکەی خوارەوە لە ناو نەخشەکە دادەنین بۆیە لێردا کیو توان سێ دەبێتە سەد توانی سێ لێدەرکردن هەشت کیو دووجا دەبێتە هەشت لەیەکدانی سەد توانی دوو کۆی دوانزە کیو دەکاتە دوانزە لەیەکدانی سەد لێدەرکردن بەهەمان شێوە کیو سێجا دەبێتە سفر سێجا لێدەرکردن هەشت کیو دووجا دەبێتە هەشت سفر دووجا کۆی دوانزە لەیەکدانی سفر ئەلێردا ئەم بڕە هەمووی سفرەکە ئەلێرەدا ئەنجامەکەی سفرەکە سەد توانی سێ دەکاتە یەک ملیۆن. دەکاتە یەک ملیۆن. سەد توانی دوو دەکاتە دە هەزار. لەیەکدانی هەشت دەکاتە هەشتا هەزار کۆی. دوانزە لەیەکدانی سەد دەکاتە هەزار و دوو سەد. بۆیە ئەنجامی کۆتایی کە بە بژمێریا خول حاسیبە ئەژماری بکەن دەکاتە نۆ سەد و بیست و یەک هەزار و دوو سەد. ئەلێردا نمونەیەکی تری وەردەگرین لەسەر تەواوکاری سنووردار لە بەکارهێنانی ئابووریدا. نەخشەی RMOFQ یەکسانە بە شانزە هەزار و دوو سەد لێ دەرکردن دوو Q. نەخشەی دەستکەوتی پەراوێزی دەزگایەک دەنوێنێت. ئەلێردا دەڵێت دەستکەوتی دەزگاکە لە ئەنجامی فرۆشتنی هەزار و دوو سەد یەکە بدۆزەرەوە. وەکو پێشتر لە تێبینیەکەدا باسمان کرد ئەگەر باسی یەکەی کرد ئەوە بە تەواوکاری سنووردار شیکار دەکرێت و ماوەی تەواوکاریەکە بەم شێوەیە دەبێت واتا سفر بۆ یەکە بۆیە ئاڕ کیو دەکاتە چی؟ سفر بۆ هەزار دوو سەد ئاڕ ئێم ئۆف کیو دی کیو یەکسانە بە سفر بۆ هەزار دوو سەد لە شوێنی ئاڕ ئێم ئۆف کیو ئەم نەخشەیە دەنووسین شانزە هەزار دوو سەد لێ دەرکردن دوو کیو یەکسانە بە چی؟ شانزە هەزار دوو سەد کیو لێ دەرکردن دوو وەکو خۆی کیو دەبێتە کیو دووجا لەسەر دوو ماوەی تەواوکاریەکەش سفر بۆ هەزار و دوو سەد ە بۆیە لێردا شانزە هەزار دوو سەد کیو وەکو خۆی لێدەرکردن وەکو خۆی دوو لەگەڵ دووە کورت دەبێتەوە کیو توان دوو بەتەنها دەمێنێتەوە ماوەی تاوەکاریەکەش بریتیە لە سفر بۆ هەزار و دوو سەد بۆیە لێرەدا لە شوێنی کیوی یەکەم جار هەزار دوو سەد دادەنێین پاشان سفر دادەنێ بۆیە دەکاتە شانزە هەزار دوو سەد لە شوێنی کیو هەزار دوو سەد لێ دەرکردن وریا بن ئەم لێ دەرکردنە هی یاساکە نیە هی ئەم نەخشەیەیە هی ئەم نەخشەیەیە لێ دەرکردن کیو دووجا واتە هەزار و دوو سەد توانی دوو لێ دەرکردن شانزە هەزار و دوو سەد لە یەکدانی سفر لێ دەرکردن سفر توانی دوو بۆیە شانزە هەزار دوو سەد، لێکدانی هەزار و دوو سەد دەکاتە نۆزدە ملیۆن و چوار سەد و چل هەزار، لێ دەرکردن، هەزار و دوو سەد توانی دوو دەکاتە یەک ملیۆن و چوار سەد و چل هەزار. ئە لێردا ئەم ئەنجامە سفرەکە، ئێرەش سفر دەکات، بۆیە کۆی گشتی ئەنجامەکە لێردا سفر دەکات. نۆزدە ملیۆن، نۆزدە ملیۆن و چوار سەد و چل هەزار، لێ دەرکردنی یەک ملیۆن و چوار سەد و چل هەزار، دەکاتە هەژدە ملیۆن بەهیوای سەرکەوتن بۆ هەموو خوێندکارانی بەڕێز.